to di lan beni nyɛmi eh, bin tooi zaŋ ni o yuli n zaŋ puli baɣa yuta domi saha shɛli misi maa ni miigi maa so biɛni aɣa o ka gba ban ni tooi ti bo ni o na ka bi zaŋ puli baɣa yuli maa dizuɣu bin tooi zaŋdi o maa yuli n zaŋ puli a yi ti lihi nya a kana ti niŋbu n ti mali dinzuɣu baɣa yuli pulibu shee A yi bɔla ni o shɛli bɛn yɛn a bɔna maa, a ni nya ka daŋ kpɛm maa ŋun mi baɣa yuli maa ashili ŋuni m-puuni baɣa yuli ka nyimamaŋ yɛn chaŋ ti puli n yɛn bɔla bɛn bɔri na ka o chaŋ ti puli baɣa yuli maa. N zuɣu puli bini a ni nya ka o booi kom bahi yɛlikura maa.

naan bo kom bahi dinzuɣu a ni nyɛ kamani lala ni maa zaa ka shɛli jilima n nyɛli di ŋmanila a kpɛla a yaannim sani bi duu n bala ka a kpɛna a ti paaba dinzuɣu a yɛn tila jilima ka naan kpahi niɣi ba n yɛli ba dalim shɛli din taha na dinzuɣu dagbamli ni a bi chɛŋ so daŋ ni ni bi ti puli baɣa yuli taa lala baɣa yuli maa di dolila daŋ

kpimba maa n pa shɛli ŋɔ ŋun maandi deei baɣa yuli ŋɔ shɛba ban daa pun maandi li ka o yiɣisina paai ban nim maa yuya ka o yɛn boli a yaa a naba ban kani ka a yɛ ka ban ʒi saa zuɣu ɛɛh ban kani yuya ka o yɛn boli Dagbamb Dagban bi ti la yɛda ni ni di kani o miri Naawuni n gari ti ban na ni ŋɔ domi ni di kani o kuli la Naawuni yili n zuɣu bɛn suhila Naawuni. ka naan zaŋ li jɛli kpiimba maa ka kpiimba maa zaŋ chaŋ ti paai na ti tam nana ka o mali a bukaata dinzuɣu ti ni yuundi li shɛm kamani bɛ yi puuni baɣa yuli maa di ku nyɛla bɛ ni ŋmahirimi tiri buɣuli bee bini aai bɛ dihi Dagbaŋ mi gba ni dihi tabili ni shɛli m-bala ni kamani daadam bi saɣi ni a suhi Naawuni hii a yi dolila a yaannima n-suhiri Naawuni domi alikauli shɛli n-yahi a na dunia maa Ban kani maa, bɛ daa alikauli bana n-dɔɣi dɔɣi hal ti dɔɣi nyɛ ŋun ʒiya ŋɔ. N zuɣu bi daa hali barika ni na ti tam lan yiɣisi m-mali a bukaata maa taai. Hii, n zuɣu a ni nya bɛ ni kpahiri neeri kpiimba maa, bɛ bi neeri ba mi gingalan gam neebu. Aai, bɛ yɛn neei ba min doli bɛ ni kpi shɛm. Hii, di zuɣu a ni nya ka bɛ yɛli ni bɛ boli yaa ka zaŋ m ba neei n-doo n-niŋ niŋ kpiinyulo. Kpiinyulo maa wuhiya ni ŋuni n-yoli kpi daŋgbani. bee neeg o naagi a ni nya ka o kpahi neeg ŋun gba daa kpi ka too bee ŋun gba daa daŋ o tooni ka yɛli ni o mi gba neemi ŋun gba daa daŋ o tooni dinzuɣu ti yɛn nya kamani baɣa yuli tulibu kari din chani shɛm m-bala ka n yɛn zaŋ shɛhira zaŋ sɔŋ dinzuɣu baɣa yuli pulibu kari shɛhira ka n yɛn yɛli ŋɔ di bi wuhi ni sokam yɛn puli baɣa yuli lala ka o yɛra aai dinzuɣu a ni tooi nya ka dɔɣiri kpɛm maa kana ti damdi bee daŋ kpɛm maa kana ti damdi ka naan yɛli wee n ba nin doo a kom bɔŋɔ ka n tira a yi deei kom ŋɔ n kpahi neei n ba Yunifa ka o gba deei kom ka mii kpahi neei n ba Kojo ka o gba deei kom ka gba lahi kpahi neei n ba Aduna ka o yi zaasa baabu yinim ni baŋ taba n nyɛ ya di zuɣu o ni kpahiri neei riba maa o kpahimi neei kpim ŋɔ ka yuli ŋɔ mi gba o yi deei kom na ŋun gba kpahi neei ŋun daa daŋ o tooni ka o mi gba kpahi neei ŋun daa daŋ o lala ka bi neeri kpimbu maa pari taba hee di zuɣu bi yi tiba kom lala maa ka bi nyu ka bi naan yi zaŋ yɛlimuɣisira shɛli din beni n zaŋ sɔŋ di zuɣu a ni nya ka bi yɛli bɔɔ yi yaaŋa hmm, yaaŋa kum tili ka yɛlimuɣisiri yaa ka za paagi ka o zona ti paai maa ni ŋun ŋmani o sabinli ŋɔ tin ya ki yihi o ni sabigi ni, bee a'a, ni ŋmani o ʒee ŋɔ tin ya ki yihi o ni mɔhi ni, bee ni ŋmani o yoli ŋɔ tin ya ki yihi o yɛli yoya ni, ka naan yɛli ni wula ni o ni yi ti maai. ka ti niŋ bɔn faaŋa ka bi niŋ ayɛi ni o labina ti ŋmari o piɛlli tin ya hii di zuɣu baɣa yuli pulibu ni bin yɛri shɛli n bala n zuɣu bee kpahi ni kpimbu maa a ni nyɛ ka bi dee bi zaŋ yɛli muɣisiri shɛli din mali ba maa n sɔŋ kpimbu maa ka naan yi zaŋ no shɛli bi ni yɛn zaŋ maa zaŋ puli to dinni ka bi yi kɔrigiri noo tirila domi Dagban ni bini yihiri ʒim maa di malila di gbunni di maa di pa shɛli ninkura ni yɛli yɛli Dagban ni bini puuni baɣa yuli shɛli n bala to a yi puli baɣa yuli ŋmanima wumiya fa o a yi chaŋ ti puli baɣa yuli

bee a'a n tooi ku nyɛ ni o kam hee di dolila daŋ daŋ daŋ nyɛli di bi zam ni sokam zaa n ŋmari ni o piɛlli ayi di zuɣu dagbanli ni a yi puli baɣa yuli ka a yo bi niŋ ka talahi nyɛli ni a labina n ti mali baɣa yuli maa kamani shahara ti di pulila baɣa yuli azindoo zuɣu azindoo n ka alaafee ka ti puli baɣa yuli ka azindoo ti kpi a nyɛ ŋɔ matubu ka a tabi mali n zuɣu di bi za talahi ayi a zuɣu to di naɣa biɛri ni nyɛmi so bɛni o tooi puli baɣa yuli ka di zaŋ kamani yuuni ka o bu ka a tabi mali ka ŋun tam ni o ni daa puli baɣa yuli shɛli maa dini n bala n zuɣu a nya so bɛni ka o yihi o nini ni a yi ŋuna ŋun suhugu bee ŋun naa fiila bee binshaɣu n ku chɛɣu bu ka a tabi mali bee saha ka o ku yi to di yi niŋ lala maa Dagbani ni yaa a yɛn nyɛmi a ni laɣasi ariziki shɛŋa bee a ni yɛ tuma a ni laɣasi ariziki shɛŋa dab loori nim la ka laa loori maa ka di kanna soli ni yaa ka bi kool a yɛla ni loori maa luya ka a ti yɛn paana yaa ka bi yɛli ni a bia yaa ka za do ashibiti ni ka a kuna yiŋ ni a ti mali shili ka bɛ ni a paɣi ya ka paɣi yi zuŋ kuli o yiŋa ni saha ka a nya kaman yɛla maa ni chaŋ shɛm maa ka dii di di m-bala bee yɛl shɛli be di gbunni ni saha maa n-nyɛ a tɔɣi chaŋ ti bɔhi baŋdiba ɛɛn a yi bɔhi baŋdiba ka bɛ naan yɛla kaman oo a daa puli baɣi yuli ka a bukaata mali li ka a bi labi ti mali li ɛɛn bee a daa chaŋmi ti puli li ka a daa yɛn kom ka puli baɣi yuli. Ni Naawuni zani maa nyaaŋa ka a ti kpuɣi bindiri su maa, ka bindirigu maa ti niŋ bɛ yɛliŋga, ka nyin tam bɛ saha maa ni teeg a maŋa ka a zo yomyomyom chaŋ ti ni wula nti mal li. A yi bi mal li, di ni nyɛ bɛ ti yɛli ni a mi baɣa yuli n-doli ya a ka zala. N tizuɣu o baɣayuli yi doli so, a nya o yɛla yɛn gabirimi zaɣ shɛli kam. O ni tooi kuli nyɛ gomnati tumtumda ka chaŋ ti tum tuma n-zaŋ laɣiri maa goli kpi ka o chaŋ ti deeg o yɔri n-zaŋ chaŋ ti ʒi dayili n-kɔhi nyula dam lu gootanim ni hali ka goli ti lahi kpi bee a'a ka o chaŋ zuri binshɛŋa din paai bin zura. n yɛn tooi ku duhi o loori gba n chɛŋ ti paaki ka kpɛ n ti zu kanwa ka bi bu o yihina n zuɣu baɣa yuli maa n bala maa n zuɣu din ka bi yɛli ni baɣa yuli doli so la n zuɣu dagbanli ni tin puuni baɣa yuli shɛm n bala ni tin maandi baɣa yuli shɛm ka n yɛli ŋɔ ka bi kana ti ti mali ka a lahi bo noo maa n labi ka bi ti malli di saha maa a yaha a buŋ naba na yili chini zahim mala n zuɣu Dagbanli ni bi ni kɔrigiri binkɔbigu baɣa yuli shɛli ni m-bala maa to ti mi malila yɛla gabira lala maa bela di ka che so chaŋ ni o ti di o bukaata bukaata shɛli ka o chaŋ ni o ti di ka bi kɔrigi ni o di be di ko bee a'a tingbana m-bɔri maliŋ ka bi laɣisi binkɔbiri n-chaŋ ti maandi tingbana di gba bela di ko dinzuɣu Dagbanli ka binshɛɣu kam bini yihiri ʒim n-nyɛ yim. Di bela payapaya nti ha di ni ŋuna ti ni chɛli ti ninkura ɛɛh dinzuɣu ti ni kɔŋ yɛli shɛba zaŋ kpa baɣa yuli m-bala ɛɛh a yi mali bɔhigu ɛɛh comment section maa a ni tooi bɔhi ka ti kahigi neeli ɛɛh Naawuni ni vuhi jɛlinsi.